Boink.
Boink, dat ass e Schwéngchen, dat op enger Déngelsefierder lieft. Jo, where can i am Iwwes? Gutt beim Deckel bauen an mir hunn eng ganz flott Kaart. Uiuiui.
Ech mengen, dat ass Top 3 vun de Kaarten. Wann et déi ass, déi ech elo mengen, Lili. Nee, nee, dat ass déi aner.
Dat do ass. Dat ass déi aner, mee et ass awer eng Kaart.

Also lo sinn ech definitiv mol fir.
Dat eng deier oder wéi? Ja. Ah, okay.
Den Aquaner an de Feeling awer Preis. Zeit. Und dann gucken wir mal so. Da bin ich gespannt, wer einen Kach mal dran haben. So. Also das ist der Booster. Dann mache ich mal Zeit. Da bin ich gespannt. Und Ooh, mir hunn nach Tara, nice. Dat ass cool. Ech géif soen, dat wäert déi deierste Kaart sinn, warscheinlech well nach Tara souwisou jiddereen am léifsten, nach Tara oder Felinara wäerten déi deierste Kaarte sinn. Mee dat ass cool. An dann kucke mer mol, wat den drëttleschte Booster eis bréngt. Eng Edge Imp, oh, oh, oh, do hunn ech eppes gesinn. Okay, okay, okay, mir hunn en, mir hunn en Hit. Ech weess net, wat et ass.

Hun ech eng Sleeve hei? Ok, kuerze Cut, ech gin eng Sleeve sichen. Oh mäi Gott, yes! Dat ass cool! Yummy Deck domat scho finanzéiert, I guess. Ok, nice. Mir wësse vu lech Kéier, de Ryan hat och schon e richteg gäile Pull. Ok, nach eng Kéier Sylvion Booster. Huelen mer eis den op? Ja, mir spëllen eis den op, komm, dat ass d'Finall.

Krank! Oh, déi gesäit awer richteg nice aus. Also ech weess net, op der Kamera erkennt een dat net gutt, mee wann een esou mam Fanger driwwer fiert, richteg schéi Kaart. Leewe mer gläich an. Ok, neen, keen dumme Iesel, cool. Fir Iech d'Codekaart. Et wäert sech net duerchsetzen, awer et kéint een als sou Fundeck, wann d'Leit net wëssen, op wat ee do muss oppassen, Kéint sech dat halt enker sou an enger Local duerchsetzen, denken ech. Oh oh oh oh! Ech hu grad eppes gesinn, mir hunn eppes Krasses. Ok Leute, dee leschte Pak ass krass. Mir kréien iergendeppes am Quarter Century. Ech gi mëll, ech gi mëll. A mir kréien. Snake Eyes Doom Dragon am Quarter Century Rare WTF! Crazy!

Ja. Cool. Awer brauch een de Snake Eyes an den Illusion. Also dat ass halt, dat ass halt déi Schlësselkaart, déi dat White Forest Snake Eyes Deck halt sou gutt hätt gemeet. Mee ja, leider misste mer natierlech Original gebannt kréien, dat heescht, mussen aner. Oh, Moment. Kann et sinn, dass se och liicht misprint ass? Also sou liicht, oder wierkt dat nëmme sou? Ah, ech mengen dat. D'Gol, déi huet och nëmmen existéiert fir de 25. Gebuertsdag vu Yu-Gi-Oh! Ze feieren, an dat ass elo iwwer zwee Joer gelaf. Et ass mam japanesche Gebuertsdag ugaang, an well eise Gebuertsdag zwee Joer méi spéit halt ass, huet een dat sou matenee verbonn. An holy moly, wat ass dat do fir e Blue Eyes! Am Quarter Century Rear an de gesäit och net sou schlecht aus. Ech weess net, dass net mäi favorite Design wann ech Blo Eyes spillen, awer trotzdem een relativ coolen. De leen ech mol bei d'Säit well dee wierkt zimlech nice hei. Deen kënnt der hei dann déi ganz Säit bekucken. An dann hu mer erëm eng Tsuchinoko am Ultra, am Ultimate des Gear. Jo wéi gesot sinn net sou e Fan vum Ultimate Raritéit, Yamato, och een aus engem ale Format, an eng Ash Blossom, eng Feed Ash, och als Reprint. Also ween, ween nach Staple Braus an esou Handtraps, déi sinn alleguer an deene Rarity Collections geprint ginn. Also fir Yu-Gi-Oh! Unzefänken soen ech mol a. Also déi kéint och sinn, datt ech hir mäin eegent Deck déi do op hat, eventuell eraushuelen an dann, well déi aner si, wéi d'Shirt, kënnt ëmmer e bëssen eng oder zwou souguer nach, ech mengen, d'Kart war just eng, Kaarte ropschmäissen vu senger Hand an dann hei gehst einfach ab Club 5 vum Discard Pile beim dra maachen. Dir wësst jo ech spillen emmer just schon oft dat. Wéi maache mer dat elo? Sou dach probéiere mer eng Kéier de Kréin de Fail een. Dat ass wann een an de Gedanken nach bei Retro Sets ass. An och Jin Tao ass éierlech gesot en Deck wat definitiv zur Vergaangenheet gehéiert. Schued, ech hat vill dran investéiert, ech hat an d'Hoffnung emmer gemeet, mee bon, it is what it is.

Mir si süchteg. Hei deet mer och scho bësse Leed, wéi dee Pak do rezertéiert ginn ass. Mee Fazit elo schonn, definitiv esou e Sekterbundle, natierlech extrem schued a bedauerlech dann déi an vun de Zit. Mee et ass e bësse sou wéi mat engem Pre-Release Kit, dat sinn och ëmmer fréier Packages an do hu mer och schonn heiansdo Saachen erlieft op Eventer, déi ware richteg faszinant, muss ech e bëssen hei de Balk.

Ech hun näischt gesot géint e Boosterpass, et ass ok Pokémon Company, mir maachen dat virun oh mäi Gott eng Goldkaadder sechs Pack ze zeien, iwwerdreiw Jong oh dat war elo bessen zevill des Gudden, hunn ech mech nach verschléckt gehat oh Rexdennel op Lëtzebuergesch gesot, deen Booster Bottle hat et definitiv a sech. Dir mierkt et, et ass méi Bulk do wéi dat mer um Endeffekt gezunn hunn. Mee si mer nach e bëssen optimistesch mat insgesamt 5 Täck. Vläit kënnt nach méi groussen Hit oder net. Ech si mol gespaant wat dat gëtt. Generell mierkt der eben, de Projet huet sech iwwer déi zwee Joer bäi mir virun entwéckelt, am Sënn vu meng privat Sammlung ass och an d'Lut gaangen. Et feele just nach zwou Kaarte, leider zwou deier Kaarte Ech mengen fir de Gebuertsdag, fir Chrëschtdag kann een dann eng Kéier dëst Joer, jo jo déi sinn nach, déi kommen nach, da kënnt een sech do eng kleng Kaart gönnen fir dat ze komplettéieren. Gala Mauzi Weimer an engem schéinen Artwork hei erëm. Tschinx deen Zeitung liest an der Schoulvakanz oder e Buch wëll liesen mee kee Bock huet La Bester. Mir hunn awer nach en Hit, Pikachu hei an nach eng Kéier Sou Good am Holo mee Pikachu ass e Pikachu, deen hu mer mat mam Pikadesch Effekt. Et huet keng Retweet kosten an keng Energyen ugebraucht. Fir einfach alles komplett ze sinn op eisem Youtube Channel kennt eis do, mir probéieren ëmmer de Maximum fir iech hei am Land op Lëtzebuergesch an plus déi eenzeg déi et op Lëtzebuergesch maachen eng Kéier ze representéieren a bäizehalen an einfach hoffen dat d'Leit dann jo och wéi mir finanziell Problemer kréien am Sënn vum investéieren ze vill a Kaart oder sou. Auf in den Kampf. Ech hu schonn en Hit hei gesinn, klenge Spoiler, mir kréien nei eng Wii-Kaart, Lost Vacuum.

Fir ze fir ze verklappen oder fir Leit déi des interesséiert mer einfach eng privat Noricht schreiwen. Mee Wiper Wii ass eng ganz schéi Kaart. Speed Modus hätt ech net geduecht dat mer nach sou en Hit hei zéien. Dat ass lo.
Dann hei hu mer och nach en Import, de Starham, Artmage Power Patron, Prototype Psychic Blaster, Artmage Master Axe Succession.

An jo, dat ass mer guer net agefall Iech dat ze soen, mee jo, Skystriker krut och mol endlech säi Support hei dran. Link 2, deen absolut insane ass, an déi heite Kart, déi dem Deck och méi Recursion gëtt, méi Power, méi Interruptions. Wat soll een da soen, et ass einfach Skystriker, et lieft nach ëmmer, et wäert ëmmer weider liewen an dat Deck ass einfach vill ze gutt. Kuckt Iech einfach déi Kart un, holy moly! Crazy! Ma perfekt, dass mer dat ankam hunn. Äh, déi Chamber-Kaart, dat ass halt eng Kaart, déi ass jo relativ, äh, wéi gesot, dat ass méi al Deck, dofir ass dat eng Fan-Favorite gewiescht, datt se dat dragemaach hunn. Oh, an ech gi soen, do hu mer och schonn eisen éischte grousse Pull, eis éischt Ulti, also Blue Eyes White Dragon. An elo gesitt der och am Video dat, wat ech mat deem Ulti Foiling gemengt hunn. Niewent sengem Flillek hei gesäit een nämlech ganz gutt Den Ulti, den Ulti Effekt an dat hei ass eng richteg richteg schéin Ulti se hei uewen ass e bësschen ofgeknéckst dofir ass et keng Nier Mint, awer den Centering vun der Kaart ass richteg schéin an dann ass lo hei nach eppes gan ah souguer hei hannen um Réck gesäit normalerweis dass et eng Ulti ass doduerch dass hei eng Sträif ass do wou d'Bild ophält. Dat ass awer souguer hei mol net de Fall, also wann do dee Corner net geknickst wier da wär dat. Dat wär eng mild Erfong gewiescht. Also eisen éischte grousse Pull. Ech leen deen emol einfach heihinner. Ech hoffen, dass mer da lo nach e puer Ultis gesinn. Mee dat ass scho mol fir den Ufank no. 32, 51 fir 3. Nee, Theorie kinnt der 5 pullen, wann ee mat der 17 Theorie geet. So, dann gif ech soen, man mer déi mol einfach aaneschters op. An zwar hun mer, an nach ee Blue Eyes White Dragon. Ma dat ass jo schon mol, dass déi Box mega mega Plus gemaat huet. Kucken mer eis déi heien Qualitéit och un. Decker, déi si ganz ok. Den Centering, deen ass, na op der heien Säit ass bessi méi schmuel wéi den anen. Mir hunn d'Produkt hei schlecht geschwat,

Sou, lo hu mer et gepackt. Jo. Dat doen ass d'Chase Card vum ganze fucking Set. Oh, Ups, mäi Langage, dee, ech entschëllege mech direkt. Dann ass d'Video och gelöscht.
Sou, ech entschëllege mech, dat doen ass déi gäilste Kaart, déi ech jeemools am Pokémon gesinn hu bis elo. Beni, Beni war déi lescht Woch awer selbst gratis gepult huet. Eng super Premium Collection vu Prismatic Evolution. Ech géif soen, mir maache lo net laang hei ronderëm a maachen déi cool Boxen hei op.